ahee ahee ahee ahee matsonga machangana na mi xeweta hinkwakwako laha mi nga kona namuntlha ni na muyeni la ka ka ka ka swa ka Chauke T_V ni kombela mi xeweta vayingiseri na lava langutaka chanele leyi.
tlakusanyana voice nyana tlakusanyana voice nyana ni rhandza ku xeweta hinkwenu hi mina sibonyonyi na swi tiva vo tala mi nga va kha mi ni tiva according to swela sibonyonyi mr remake alright so mi mara mpfukile swinene ya ni pfukile swinene okay eh, tl- mi tlakusanyana voice nyana eh, eh, sibonyonyo mr sibonyonyo mi nga chuki tlakusanyana voice nyana mi nga mi nga mi nga mi nga chavi ku vulavula ku endlela ku e na na na video yi ta kota ku mi teka kahle ma vona ya ni kota ku twisisa ya so mi tshama kwihi a kaya a ni tshama ka xikundu ka manghena pfala nomu okay so um um mi artist ya ni artist mi yimbelela tinsimu ta njhani tsonga rap tsonga rap Okay se i mani i vanhu vo tala loko va kha va va ri ti-artist ku na swo talatala ngopfu leswi ni swi twaka van'wani va ku mina before ni sungula ku yimbelela a ku ri na munhu wo karhi loyi a ni inspire-a ku ni yimbelela kumbe ni ni dlina ni kopela yena ivi na me ni tikuma ni ri tano se i mani role model ya n'wina.
swa ti-role model a ku ri mthimbani mara se ni cincile hikuva se ni le ku landzeni ka level leyi se ni japeli ka drake okay leri ngo before before mi mi mi nghena a- a musicini n'wina wa wa wa tsonga rap um loyi a mi inspire ngopfu a ku ri a ku ri mthimbani Ya a ku ri Muthembani mara ni te ni ta phuxiwa va fa van'wanyani va va Venda ni tshama na vo vo Miss King vo Miss vo Miss Sweet so Ah. loko hi tshamini laha va ri a ku a hi ri studio kha va yimbelela mina ni swi teka ku ri tinsimu letiya swi endleka vo America ntsena se ni va vo kha va tsalatsala kha va yimbelela ni ku Eyi swilo leswi endliwaka hi vo Lil Wayne hi na Alawani kasi swa kota ku endleka ni kota ku yingisela tinsimu ta Mthembani ni ku ri swi ri na le ka Xichangani munhu a nga swi kota ku swi yimbelela. Alright alright okay so i yini lexi nga endla ku mi dlina mi role mi mi ro Mthembani mi n'wi susa ka vu role model bya n'wina. I ku ri loko se kha hi yimbelela so ni ni kha ni fevha blind Mthembani alright i se ke ni za ni swi vona ku ri se Level, Ni le ku tlakukeni, ni kha ni n'wi landza, ende munhu loyi mi n'wi hlongorisaka mi lavaka ku ku tlulana na yena mi nge Yeah. u nge he vi role model mi ta n'wi susa se mi veka ka competition. Alright, alright.
A ni kota ku mi twisisa. So eh loko mi kha mi yimbelela music i mani a mi pfunaka hi swa music eh ni vula ku kumbexana ma tirha kumbexana mi le xikolweni loko ku ri ku a mi tirhi mi le xikolweni i mani la mi pfunaka hi swa ku endla timhaka ta music because. Ti-artist to tala na titwa ti kha ti complain-a hi mali va ku ri hi tshika piracy hi mhaka ku swa durha ku record-a swa durha se ni pfumela ku na n'wina swi ta va swi ri tano kha swi durha hi ku a ni mi ngheni a studio xo karhi se i mani la mi pfunaka hi swa ku record-a na swin'wana na swin'wana. Ya mina ni le xikolweni a ni pfuniwa hi Mister Xikundzu like sweswiwani se. kunala ni nga fika hi japajapana nyana minenge na mr xikoni ya hikwale hi fika hi japajapana nyana minenge so okay esekeni ku va na mhani khali ah. va ku ri va ta ni endlela swa swona so na vona se va nghenelela sweswiwani no yimela kontiraka yin'wanyana ku yi sayina so okay ku na khaphani leyi nge le yi ngo yi le ku ni laveni ya ka malamulelo okay so ku ta fika sweswiwani mina ti-album tingani Kumbe mi na tisingili tingani? Kumbe mi mi na tinsimu tingani kahle kahle hi ku komisa? A e album ni hava ni na nine tracks. Mi na nine tracks ne?
Ya. Mi nga swi kota nyana ku ba nyana nghoma nyana yin'we nyana ni yi twa nyana sweswi kumbe leyi ha taka kumbe leyi mi nga na yona emiehleketweni nyana for two seconds nyana? Mara ni ta ba leyi ni nga ta ku ri ya ta ku malembe lama taka ni. Okay. Ya. Ok babe.
Ni xiseyi vanghana va nga nyanga tshika xikolo vutomi tshutsekini se ni dzaha na tizolo vumundzuku a byi nandzihi u nga dyondangi i xikolo vakhale va vurisini xitlhangu xa vutomi i xikolo mara mina yingisa nge cos ni dzaha to tizola n'wana lontsongo u ti vonisa mhlolo ni ri xikwembu katekisa ni khidzami hi matsolo na mina na swi lava ku ti kuma ntseka pholo problem lahle fici ni ta hlambanya xatola Manava ni rhandzika ku ntsingu la ni kaya sester mi nga wari loko mi vona ni khome xihlaya ya xikolo na tlharihi ni ka vo pasa va ni hlaya vana va ni rhandza mara sweswi va ni rhandi cos loko ni va vona ni kombela two rand career ya mina ku ri tirha ehofisini hayi ku va conductor ni byfalu taxini ko va ku va ku na big ya ya hey ya mara mbulani ah mi solo wa nuna nyiko hey no eh, eh matsonga machangana ni kombela ku eh, matsonga ma ka hina hi subscribe ka channel leyiwani ya ka swaka chauke tv Hi tlhela hi kota ku sapota e Siponyonyo loyi a yimbelelaka Tsonga Rap. So hi kha hi lava ku ya mahlweni nyana na n'wina na interview leyiwani, a ni la ta ku hi burisana nyana katsongo ku vayingiseri na na valanguti va chanele leyi loko ku ri ku swi nga endleka mi kuma ku a va mi tivi mara tinsimu ta n'wina va kha va ti twa ma ni twisisa. So i hi tihi tinsimu nyana leti mi nga ti mi nga tshama mi ti yimbelela ni vula ku mavito ma tinsimu? Ku na I've choose you, ku va na My love for you. Ah, hi hi- hi le ka vito lerani ra sibonyonyo ah. esekeni ka lerani ra mr remake letiyani to ti fambaka ngopfu ku nga na vo private meeting vo makhoma buchari Ah. ya hi toho to taniya okay okay okay a ni ngo eminkarhini yo tala mi kuma ku like ha titwa tinsimu all around mi kuma ku loko kha hi jikajika mara mi nga swi tivi ku i mani artist ya koho mavo e za that's why ni vutisa sweswo so um loko n'wina mi kha mi yimbelela tinghoma mo mi rhanga mi tsala hansi kumbe mo hleketa kumbe mi chingela vanhu kumbe mi rhanga mi langutisa ku ku endleka yini eminkarhini leyi hi nga le ka yona kumbe kahle mi endlisa ku yini tinghoma swilo leswiwani.
Vo tala va vutisa ende va tsandzeka ku swi hlamula. Kumbexani mi twa va vutisa ku ri, ho u swi maneja njhani swa xikolo na dyondzo? Hi ku ri ni ta ku ri no tsala mi kuma kuma ku ri se ni le ku tsaleni ka xikambelo mi ku ri ni nga hleketa nghoma. Swi leswiwani swi fana na foni loko mi hi khomini so mi nga tlanga ti-game ku nge ngheni ti-notification. So na mina swi fana loko ni pfuli data la. Okay. Se ku number twela ti lyrics hinkwato loko ni hleketa risimu. Okay. Ni va ni concentrate-ini ka swona ma twisisa. So loko mi swi hleketini mi tsala hansi? Ya ni kota ku swi nota ni swi tsala hansi hi xin'we xin'we so. Oh, all right. Ni kota ku ni tlhela ni teka leswi nga nkoka. So se se se tinghoma ta n'wina mi produce-riwa mani kumbe mi mi ti produce ka xitudiyo xihi? Na ni ti produce ka XMP. ka Voice Media. Eh. Tibiti ku chaya vo Whitney ni xo va tiveka na vo Chabza Boy Uh. lava va chayela vo Mthimbani. Eh. Oh, eh, okay, mi va kha mi tirhatirha na vahisa lava ne? Ya ni va kha ni tirhatirha na vona. Okay. So hi ku n'wina mi artist eh eh Sibonyonyo eh ma m- ni vula ku mi nghenini a xiga a a ku yimbeleleni a music-ini. Se mi mi mi navela nga ku Mi nga siku rin'wana mi nga tikuma mi kha mi phefomana na vanhu vo fana na vo mani so?
Ku navela ingaku ni nga tikuma ni kha ni phefomana na vo mani, ni navela vo Kwesta, vo Nestyc ni tlhe ni ba shut down loko va va nga kona hi swo leswi navelaku swo. Mi tlhe mi ba shut down emahlweni ka vo va kha va hi vona? Emahlweni ka vona kha va swi vona. Okay so i mahi marito matsongonyana lama mi nga ta ma vulavula mo hetelela ka ka ka vayingiseri na valanguti va chanele leyi? I ku ri loko mi lava tinsimu ta mina ma secha ku na page rin'wanyana ri nga tsariwa ku Sibonyoni okay ri nga va ri ri na tilike tin'wanyana ti ya ka 3000 tilike letiya okay ma fika mi tlhela mi ni pfuna na hi ku layika ka whatsapp 07 060 753 2587 Okay. nakona ma ni tela layani mi ta mi ta bulisana no sapotiwa na swi lava na lava lava ku doneta Mm. ma ni tela nambara ya liya okay a nga ta a nga ta rivala se mi mi mi nga va promisa rini ku eh, yin'wana ya tinghoma mi nga ti endla kwala ku fambeni ka minkarhi ya hi ti 26 ta n'hweti yaleyi ah Ni ta humesa leyi nga ya mina, hayi leti ni nga fiyichariwa. Okay. Leyi nga ya mina hi ti 26. Okay, ta n'hweti yaleyi?
Yeah. Alright.
Ahee ahee matsonga ma ka hina eh matsonga machangana i spanyoño lava hi nga na vona ma va vona i artist ya tsonga rap eh xiyisa lexiwani xi talented ngopfu xa ha ri tsongo xi ri xi le xikolweni mara ni tsakisiwa ngopfu hi mhaka ku mi se loko a kha a yimbelela na n'wu twa ku u na talenta u na nyiko ende marhepelo ma yena ma ma ma hi ndlela nyana yin'wani yo hambana nyana na na na ya van'wanyana so matsonga ma ka hina Ni kombe ku mi tshama mi langutelini lawani ka chanele leyiwani loko immediately mixer loyiwani a humesa e single kumbe xana tinghoma to karhi u ta tlhe a vuya lawani a a ka swa ka Chauke T_V and then hi ta kota ku tlhe hi bulisana na yena hi vulavula hi swin'wana na swin'wana hi tlhe hi endla ku hi twanana ku ri mi nga tikuma njhani na kwala ka YouTube chanele ya hina mi nga tikuma na le ka tinambara teti a nga ti vula so matsonga ma ka hina ni kombela mi viewer mi tlhe mi subscribe matsonga ma ka hina ku na hina hi ta kota ku kula inkomu.